Sou, an hei wiere mer mol erëm eng Kéier bei enger méi taktescher Folg vun Daisy mat dobäi. Sinn mer haut ze fënnef, ze fënnef Stéck! Dat heescht, dobäi ass, ech, Salut! de Ben, Salut!
de Jeff, Salut! den Tom, Salut!
an de Cyril.
Gudden Owend!
Maja, mir hunn e klenge gudde Plang ausgehaackt, vu que dass onseren Scouteführer, de Ben, sech total verlaf huet. Si sinn einfach mol carrément laanscht dat riesen Airfield gelaf an uewen iergendwéi bei de Schinne rauskomm. Hu mer ons lo geduet, dass mir als Dräiergrupp vun ënnen no gräifen, déi aner zwee gräife vun uewen un. Also mir ginn eran a wann dann e klenge Konflikt ass, da probéieren déi aner den aneren zur Hëllef ze kommen. An ech géing soen, da leeë mer mol lass, nee? Ech sinn dann mol den

An wéi gesot mat der Kommunikatioun muss mer oppassen. Du ass Zombie gitt op d'Knéien. Gei op d'Knéie lo. Schëmmer lewer schon Tages eraus. Mee Di checke guer näischt wann schlaf ze gi se. E verschiddener.
Ech war cool. Tom. Hä?
Wat?
Nee den anderen Tom. Okay, Kaddusch sinn ech, okay?
Ja, du bass Kaddusch ab elo, ja. War schön meng meng M4 erëm, dat ass okay.
Sou, mir mussen ons lo Richtung Dännebësch halen. Hei vun deem dote gréngen Haus aus riit aus.
Yes sir.
Ech probéieren, ech pro. Pardon? Näischt. Ben ass dann Truppenführer äh, B an ech sinn Truppenführer A. A wie Anus a B wie Busenhalter, okay? Oder Bunnes.
Oder Bunnes, Bunnes ass besser.

Ech hun den Owend nach Lone Survivor gekuckt, weess de Film wou en an de Kino kënnt mat vun der Red Wings vun senger Navy Seals Trupp. Zimlech gäile Film mam Mark Wahlberg sa wéi hie wëll d'Talibans ofknallen. Hey cool.
Nach nie eis feieren.
Dat ass esou fuerchtbar gutt.

William. Ja, ja, de William.
Hie versteet schonn. Dat ass jo de Krütthut als Papagei. William. Dafoe!
Ja. Dat war sou gäil.
Okay, okay, elo Konzentratioun.
Also mir gräife lo als éischt déi kleng Basis do un. Okay, ugräife kann ech net soen, mir gi se plünderen. Oh, Tom, du sichs awer mat enger sexy Stëmm, gell?
Mhm. Ah, den, Schéin den, duuss.
den Déngens, e Kolleg vu mir, Kolleg vu menger Frëndin, dee sot, ech hätt eng Stëmm fir an de Radio.
Hues du awer e Gesicht fir de Radio? Oh, ich menge net.
So, du fährst die Mauer vom Airfield. War eng Fro, schon näischt gesot. Okay, stopp hei, stopp hei. Du fährst der Airfield, wir müssen do hingoen. Muss oh, ja, méi...
Méi no links. Willst du lo hei matzen durch dat, iwwer dat Feld do laufen? Boah, mir laufen hei Fullspeed durch, vom Tower aus gesehen, sonst sowieso nicht hei.

Cool dat heescht all déi Orange schlafen an dee Bug getarnt ass dee schéisst du da wéi? Jo mir sinn, mir sinn Team Orange. Mir sinn déi dräi vun der Tankstell. Also ech géif soen déi heite Folg den heiten dat ganzt Airfiltering dat deele mer och op. Mee et kann zwar sinn datt datt Leit do si gell.

Ech verstinn net wéi dee konnt laanscht dat riesen Airfield do lafe gell. Dat ass jo net esou wéi wann se riesegrouss wier gell. War alles geplangt datt mir vun uewe kommen. Ah ok ok ech verstinn. War Planning jo.
Ah Ben meng meng Abonnenten déi soen du solls endlech mol méi haart schwätzen. So, lo schwätzt du guer net méi um Englesch.
Wéi sinn ech lo rëm completely soaking? Jetzt ass lo komplett fiicht, gell?
Jo, mee pass op, gell, hei sidd se och am Feeling wet. So, duerno komm Baracken, also lo ass eriwwer mam Spaass.
Esou, also ech géif soen, ech gi vir. Mir ginn. Hei duerch dat Gebüsch.
Mee d'Zeltlager dat ass jo ganz riets. D'Zeltlager ass direkt uewe bei der Entrée. Jo jo, ganz riets dovun.
Sou, hei mol riwwerlafen, da geet dat ganz méi séier.
Da renns de rëm matzen duerch d'Feld, gell? Taktesch virgoen an da méchs de eis Sprint hei. Jo, mengs de, déi, mengs de Navy Seals, déi krauchen déi ganze Zäit um Buedem ronderëm oder wéi? Jo.
Déi wëllen och net éiweg laang brauchen, fir eppes ze infiltréieren.

Och d'Katz schlaff. The hell? Dat kléngt gutt.
Hei, 13 vu.
Ah, 18 Auer, putain. Mee do muss et jo awer e bëssen. Ech gi mol doropper kucken, ok? Schalt mir mol einfach no. Ech mengen, déi Auerzäite si souwisou net richteg, gell? Wéi heescht deen den Multiplayer Games Server? Jo, et ass gutt, dass Hell aropper. 16 vu 40.
Das gut Wieder mengen ech souguer.
Ja, ech hun 20 Sekonnen bis spawnen. Wen?
Ech.
Tom.
Tom. Okay. So op mei Server bleiwen mer lo Plei lo Lüd ass oder net gell. Min per Gegen hei de Steffen ass do, den Tripper ass do.
Das bin ich. Den Tripper.

Ja, ja.
Okay. So, a lass, Jongen. Lo geet d'Action hei richteg lass. Wupp, wupp. Yeah.
Yeah.
Okay, minn zwou... Wat hun no geloden?
Minn zwee Häuser.
Dat ass automatisch äh, so. Dat ass automatisch so. Minn zwee Häuser. Minn eng Barack, wo geloot gëtt. A mir hunn e Prisong, wo geloot gëtt.
Ja, okay. Mir hunn an sich Barack heifir, okay? Ech ginn als jo. Éischten. Ëmmer am Ofstand goen. Barack, Baracke sinn oppe. Also do war schon een. Hei ass och wahrscheinlech scho geloot gewier. Oh, Chance hu mer Géigner hei. Wéi gesot, vläicht hunn se eppes do gelooss. A wann net, da waarde mer einfach um Airfield, dass ee kënnt. Sou, een hält vu baussen d'Entrée am Viséier, deen aneren hält se vu bannens am Viséier. Putain, huet safe verdammt vill Béchsen leie gelooss, gell? Oder dat war. Ah, dann Tom, geh du ran. Ech si méi Ech erfaren sinn do do drënner. bannen, ech sinn do bannen. Jo, Nee, dat- okay.
Okay, gutt, dann So, hei hal läit de ech baussen Beret. an. Hei läit d'Kleedung, wat do ass, keng Ahnung. Muss stellen. Was du? Great Tactical Shirt. Tom.
Ja. Ja.
Äh, den, den, den anderen Tom. Ah, den Dude. Ja. ja.
Muss dir zu vun der Barack. Dann ja. hues mir einfach fir wann en ra kënnt, da kannst dir einfach ma behalen. Ja.
Ah, de Rain kënnt mat ze besser gefall. So wann en Tactical Shirt wëll, gell de Bon aseent.
Ja, so Rucksack äh, an so.
Ech hale meng Liederjackett.
Also och keng. Hei ass Schrotflintemunitioun, déi Béchsen hei sinn. Wow, hei ass iwwerall nach da, gell? Huel mat. Iessen, Iessen Iessen.
hunn ech och mega vill. Mee Gedrénks hunn ech nach mega vill, gell? Wat ass dat do?

Ja, ja, ist gut. Hei läit nach eng Béchs ze friessen. Kenneth Sabins. Also, dann hu se hei zwar net vill matgeholl, oder déi wollte wierklech soss Military gear. Keng Ahnung, op jidde Fall gi mer elo mol weider. So, kann, Jeff, ass de Bus mat ons ok?
Ass fräi. Ok, kënne mer erausgoen.
Dann bass du schonn dran. So, da gi mer hannendrun eraus. An? Benny. Wou ass de Ben?
Keng Ahnung. Ah, dee wäert erëm erofgekackt sinn.
So. Ech hoffen, dee kënnt enker erëm, eh? Hm.
Dat wär besser.
Ah, lo ginn ech déi Beem hei. Okay, ech kucken enker vun dohanne ran, ob de bannen een ass. D'Diere Jo. sinn op. Kuck, Tom, ech weisen der keng Trick. Stell d'Scheiw bei d'Mauer, ne?
Jo. An da kucks de sou säitlech eran. Da kann ech kucken, ob de Ball nirgendwo hier läit, wat ech ginn nach Stéck no hanne bei déi lätsch Vëltel. Ah ja, ah geil. Da se am Fong, am Fong geholl ass et net fair, mee. Nee. Mir si jo, mir si jo Banditten, mir däerfen dat. Haha, dat klingt gut.
So, well Held Tür sinn- ass frei.
huet an enger verkacktener Welt kee Wäert. So, ech gi vir eran.
Jo.
Okay, halt die Hand frei. Jo.
Fir am Jail. Uewen ass frei, ënnen drin ass frei. Uewen läit de grosse Rucksack. Uewen läit noch seng Wolljackett, seng komisch, seng englesch Scheißdreck.

Ech kréich schon Halluzinatiounen elo, putain. Ok, si rëm drop. Ech hoffe mir kréien e bësse Gefecht um Airfield. War scho laang nemmi hei uewen.
Nee. Gesi mer jo dann elo.
Déi do hannen um Airfield? Ah, et si Looten, ok. Sou, wéi gesäit dat dann aus? Am Tower schingt keen ze sinn. Honnerter.
Geil, voll de Grafiksfeeler. Wat?
Ech bei mer. Ass gutt. Bon, mir verdeelen ons lo mol an der Breet e bëssen an da lafe mer noenee riwwer, ok? Jo.
Aah, waart, dat do ass nach e Stéckchen. Ech buffen dann hei nach schnell eppes, well Ja, mäiner si mer buffen héngeren. eppes.

War das net schrecken wenn mir Mikro mol me
So Kuck man se du mol un.
Ze brauch sou laang ey. Ma einfach eat all. Jo jo, mee ech hunn der meng Fläschelchen eidel gedronk. Also gesäit roueg aus vun hei. Um Tower ass keen uewen drop. Am Pompjeesbau gesäit omt aus wann een uewen drop wier. An d'Dier hënten ass nach normal op. Also se ware sécher schonn hei mee ech weess awer net ob nach een do ass gell.
Si mer dann.
Sou elo huel mer, ech beschëllegen keen, elo huel mer all gutt de Mikro a mir maachen en Zantimeter ewech vum Gesiit wann et geet. Bei irgendeinem Otut do ihr schwer an den Mikro, gell? Okay.
Sollen wir auch mal raufkrabbeln, oder? Ja, komm mal bis da vier hin, dann können wir uns nur den Obstand nach rüberlaufen, hat den echten Hangar. Leider gesehen ich nicht so weit, das ist ein bisschen scheiße.
Okay, hier sind Tiere noch zu. Wo, wo sind die am Moment drin? Hanne beim Bing. Bei dem letzchte Bing um Airfield? Jo.
Bist de scho sou séier viru komm? Ça va.
Kalusch, wou bass du hin? Riets oder lénks bei denne Beem?
An d'Gebësch, sou Cyril. Bon, ech rennen als éischt riwwer, ok? Ech opfere mech fir d'Grupp. Lénks ënnert Bam. Ah, ok.
An halt den Géigenton drun och e bëssen am Bléck. Ech gesinn do mol en Zombie an der Mëtt stoen. Ech lafen op den Airfield elo.
Laaf du de Weg wous du bass.
Nach ëmmer keng Bewegung. Okay. Setzt jo och keen op den Tierm uewen drop? Nee, dat ass ëmmer gutt.
Nee, ech gesi guer näischt.
Komm awecken, méi no lénks vir.
Halt d'Dieren am Mape.
Ja, ja. Ech mengen herno wann mer hei kee fannen, dann squatten mer ons heihinner an dann siche mer ons awer gutt Positiounen an dann fänken mer u mat ophuelen, wa mol een ons virun d'Kamera leeft.
Komm laf Tom, fänk u mat lafen. Ech si schonn laang driwwer. Nee, net du, net du, du bass e Kadusch. Ah pardon, ech vergiessen et ëmmer. Sou, ech sinn am éischten Hangar. Ass nach do, Cyril?

Wat ass dat do? Oh freck, ech hun hei déck long d'Magazin fonnt fir d'Spotter, sou a sou vill.
Huel mat. Sou gekrëmmten Magazin, jo mee ech hu keng Platz dofir. Sou jo.
Dann huel mir et mat, ech hu Platz. Ech hun och nach e bësse Platz. Nee keng Ahnung, et huet souwisou ni e Mënsch eng Spotter hei. Hei ass nach eng Amphibia, wann een eng brauch.
Wou?
Prisongebaide?

Neen, da läit mei nach eppes niewent dru, gell? 45 ACP Munitioun.
Ech komm direkt mat eriwwer, ech komme lo eran. Hei si Schong, Combat Boots green, awer am badly damaged. Pass op op déi Hacker.
A kuck ëmmer fir d'éischt ëm den Eck, iers s de rausgees. Souwisou.
Ok.

Nee. So, da ging ech sonde mam hei eng kleng Pause an geht och rem direkt weiter hei bei Daisy. Bis geschön, ciao a gute Mëtten. Ciao. Salut. Salut. Hi.